my naija pipo i don bring una ogbonge bishop news tori my name na nehi and make i sharparly yarn una some tori wey be say e just happen. di uncle of salome adaidu wey di boyfriend timileyin ajayi bin brutalize di uncle don come out to come dey yarn e say dem want justice to say because timileyin don succeed to destroy dia own daughter and im cut her body more dan into fifty pieces come put all of them for different six polythene bags as im come dey yarn say wetin dem want na justice. we are expecting justice from the police he has succeeded in destroying our daughter yeah, not ordinary killing he butchered her into pieces she cut that he cut that body into more than 50 pieces And uh, when you look at the whole thing, is preparing that body for consumption. The Bauchi State Economic Police Command don come arrest two suspected armed robbers eh, wey go thief oh, as dem catch dem with gun with some other things dem wey be say dem thiftalize eh, wey make dem come dey confess say dem buy the gun for one place wey dey inside Akeleri local government area come use the gun go thief for Gwalaga and also behind NIDB area of Bauchi State. di student of university of lagos one name be oluwakemi shola emmanuel wey be say she carry placard come enter street go dey beg for money for school fees she don finally come graduate o and na on tuesday january 14 2025 na she come post dis pictures and videos on top her social media come dey thank god o and everybody wey be say dey support her as she take go through from 100 level and 200 level until wey she come graduate for final year. Salome Adaidu wey the gospel singer wey be Timileyin Ajayi be kpuftalite dem don finally come bury her during the week eh, and dem bury her with the different pieces of her body wey Timileyin be cut into pieces come put them for inside different bags na for inside Nasarawa state na im dem bury her. di federal high court wey dey for inside abuja don come grant nigerian singer wey be darlington achabo aka speed darlington bail with twenty million naira and one shorty on wednesday january fifteen to twenty twenty five o afta wen im don plead say im no dey guilty for di two count charges dem and na burna boy na im bin arrest am say becos im tok about against am on top social media. one man don come dey cry as him come dey yarn e say fire don burn their house o during wey be say him with him wife dey go church before dey come back ogbonge fire don come burn everything wey dey for inside their house come dey yarn say even him neighbor sef o wey travel with him wife o say before dey come back so na so the fire come burn all their house say na the only children dem na him dey for house and this fire happen for inside kefi nasarawa state as dem come dey thank god say nobody actually poof my on top this fire gbege. di chief of defence staff wey be general christopher musa on tuesday wey be january fourteen twenty twenty five don come dey tok o say afta wey dem arrest di self claim ipob leader wey be simon ekpa for inside finland say dem don notice say di kasala and di kpufi wey dey happen for inside southeast say e don reduce well well. di all progressive member don come donate twelve cars dem wey worth about eighty-six point four million naira to apc leaders dem for inside kano wit two hundred thousand naira each to 10 polling unit leaders dem wey cost reach about 2 million naira. after wey calabar police don come arrest di gospel singer wey be timileyin ajayi say because im kpai im girlfriend wey be salome This lady don come out to come dey thank god o say because na she timileyin for almost take puftalize say because timileyin don dey invite her to come im house so two of dem go sing together wey she call am karaoke singing say but because say she dey very busy na im make body no carry her dey go timileyin house as she come show some evidences of the chat

di ogun state calabar police command on monday january thirteen twenty twenty five don arrest two young men dem wey be say dia name be okpeyemi ibrahim and dimeji bakare say because dem go collect goods under false pretense from one man wey di man name be christopher chukwuma for ijebu north local government area. for on top dis video wey dem see di ogbonge nigerian actress wey be ngozi ezeonu don come dey provoke come dey tell two ladies dem wey be say dem dress anyhow come her audition set as she come dey talk o oh. say anybody wey go dress again like this take come her audition set come even open breast come dey show pointed groundnut say that person him go pursue dem take comot to say because him no want make dem come dey show pointed groundnut come dey use am dey deceive directors dem and producers dem na on wednesday january fifteen twenty twenty five

di edo state local police command eh, on january 15 2025 wey be on wednesday don carry dis 24 years old undergraduate wey her name be rita ogbolute go court oh, after wey she go drag policeman for uniform wey oyibo dey call assault oh. and na during wey be say police pipo dey do dia duty stop and search eh, na dis gbege take happen and na five count charges na im dey put for on top rita wey she go face for court.